Nasıl güzel qar yapışa, öyle? Keçen sefer yapıp olamadıq, bu sefer yapacamız. Mana, a bunda tursun. Bunda yoqsa anda, toprağın üstüne asan anda. Asan erisi anda, erisin. Da yoq, a bunda tursun, sonra bunda erip. Tırsan üstüne kiri, öyle? Ya, sözüm bak. O, nazlı da kiri, bak.

Bilesiñ ne, Nazlı, temiz yerlerden qarları toplanız, te, a qaysı tarafta ayaqları olacaq?
Yo, a pencereden baqacaqlar, doğru yapaylar olarasın?
Doğru, böyle baqacaqlar, böyle tam pencereye baqay.
O bilmey daa, on ge.
Oralara gerek har tikrançıq yapıştırma, tepedeki a bu. To gerek yıqılmasın diye. Hatice, temiz yerlerden. Nazlı, diñe meni. Temiz yerlerden qar toplanız, kirli olmasın able, qızım.

Havuç.
Havuç avı çuvalda bar ı nazı avı ozi.
Kirli degil olar onda. Hana hana Hatice tez tez tez Gerihan gelse şimdi elma azne şaşarlar. Biz sevdiğim oturdı. Biz Hatice ne yaşayımız yapardık.
Nazlı onu yahşı etip gekoralarını yapıştırmaq Nazlı. Hatice, çoqça bile qarlı yerlerden gez, qızım. Belki a bunda çoqça, Hatice, baq a bunda. Gir a buralar topraq olan yerlerde. Buna kel, aha. Nazlı abla, degizle onı tıqırançıq kenarlarına bile, degizle. Pek çep, pek çep bas, Hatice. Qolçaq olsaydı, men tez yapar edim. Qolçaq ketirersizmi maña, Nazlı? Qani, qani, Hatice. Baştan bliçkanı bastırtma kek. Uuu, qarda, yağa, yağa.
Pek, Dülber, pek.

A babam havuç yapar. Babam buruncuq nu yapacaq. Portakal. Dan dan temizle onu babası. Tülper olsun portakal. Kirli olmasın. A bile yerden yapsan temizlenmey. Hanı dan dan yap Hatice. Soñ çıqandan çünki a o yapraqlar yapışıq harabaşı olmasın.

Hanı Nazlı ayacıqlarını da yap tez. Sen bilesiñ Nazlı, a bu ortasında bilegek yapıştırma ha bile. Yani yıqılmasın ebet da. Siz tepedekisi siziñ sanki dambl bence. Diptekisinden. A sen o yıqılmaycaq? Tepedekisi sanki dambl bence. Nazlı onıñ içün ayağını yap. Tikan qıyışıq oldı.

Ana, kördiñ? Bilesiñ, ne içün able oldı? Baq, Asan yevaş. Yaramay. Utrambovka yaramay oldı. Utrambovka yaramay oldı. Onıñ içün birincisini yapanda, baştan güzel etip able unı urıp, böyle sıqıp, añladıñ? İyi, olmadı. Boş ver.

Bağnaz, qar yağa! Qar yağa, qar yağa! Tomalaq yapnız başına. Bağnaz, qar yağa! Ava da güzel, suv degil ele.
Çeren.

Mına azır suy bar. Bunı ağır kötermeye.
Şimdi köterelim kene yıqılacaq. Kene öyle olacaq. Ketiñiz able yapıñız tekrar ne oldu?
Yeni baş. Pek urma able degizlep degizlep able. Aha. Maşallah Hatice.

Oho, qar yağa, le, bax ne qadar qar yağa, le.
Bütün gün öyle, le, sen. Hatice, bax, slanmanız pek, slanıp da sen.
Hasta olmanız, slanıp.
Ama bu yerlere gel. Kıp yıkılma. Bana?
Ta çağıra tatam. Tata, gel.

Nazlı o küçük hopqacıqlar olsa başına giydirmek içün.
Anda yoqtur ocaqlarnıñ yanında. Şimdi o balaban olsa seni no bir şey yap bulamacan.
No Vera balabanlaşıy da, şimdi sen ketirip bulamacan.

Kaç tanesi yapacağınız qarbaba?
Boğazını qapat, boğazını qapat.
Güzel sonuna cez qapat Hatice. Oo, Xuday qar yağa, yaxşı biz kittik Nazlı. Qalın, qalın,
qalın.